Kei mua tonu i a tātou te takurua, nau mai ki Mojo Māori. Anei ngā pitopito kōrero mō ngā āhuatanga e manakohia ana e mātou i te terenga whakamutunga o Game of Thrones. There's one more yet to come.
Give the order.
Kei te mōhio rānei koe ki Game of Thrones? Pāwhiria i raro iho nei kia hono mai mā tō kūkara, pukamata rānei, ā, whakamātauhia te pātaitaitanga hou i Mojo Māori, he uaua engari ki te tika koe he pouaka kohinga i Culture Fly pea te hua. Kī ana i ngā taonga Game of Thrones, whāia te pae hono mō ngā kōrero. I tēnei rārangi ko ngā kōrero, ngā kiripuaki me ngā whakaritenga me puta i te kaupeka whakamutunga, te kaupapa matua.
He won't be a boy forever. And winter is coming. Tuangahuru, te ariki o te torona rino. Hei tā te taitara o te hōtaka nei, ka riro i tētahi te torona rino i te mutunga iho.
I now proclaim Cersei of the House Lannister, first of her name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms. I tua atu te wikitoria o te Night King, ko te noho tonu a Cersei ki te tūru, rā, te horopaki kino rawa atu. I tō mātou ao pohewa, ka noho a Tyrion hei kīngi, ā, ka whai mana ia, ēngari he pohewa noa iho tērā. I will never sit on the Iron Throne. Nā te mea koia te tama a Rhaegar Targaryen, te kaiwhakakapi i te tūru rā, ka huri pea Jon Snow i te kīngi o te Nōta ki te kīngi o ngā Andals me te ira tangata. Ka tuku pea ia i te tūru ki a Daenerys, mēnā ka whai ia i tā tōna manawa, ka whakahaere tahi rānei te tarakona me te uruhi. Tuaiwa, R'hllor.
For the night is dark and full of terrors. Ko Relo tētahi o ngā tino i ngā kōrero o te hōtaka nei. I whakanuia ia e ngā pirihi me ngā ruahine whero, ā, i whakakite ia i te kaiwhakaora ka turaki i te pō, nōna e karawhiu ana i te hoari e kīia nei ko Lightbringer. Hei tā ngā kōhimuhimu ko Jon Snow te pirinihi i kī taurangatia. The Lord let you come back for a reason. Stannis was not the prince who was promised, but someone has to be. Heoi, nā te mea he kupu ira kore te kupu prince i te reo Valyrian, ko te whakakitenga pea mō tētahi pirinihi i whānau mai i waenganui i te tote me te auahi. Ko koe tēnā, Danerius! Daenerys Stormborn is the one who was promised. From the fire she was reborn to remake the world.
Yes.
She has freed the slaves from their chains and crucified the masters for their sins. Ahako te aha, mēnā tēnei whakakitenga ka hua ake, ka wera ō mātou manawa i te kitenga ā kanohi atu i te Ariki Turama, arā, the Lord of Light. Tuawaru, te hinganga i whenua rerekē. Ahako tana māia i te nuinga o te wā, ka kite tātou i tō Melisandre whakaraerae me tōna āhua ake i te kaupeka ono, Mēnā ka whai tātou āna kōrero ki a Verus i te kaupeka whitu, ka noho pea tērā hei kaupeka whakamutunga mōna. E whakapono ana a Melisandre ka mate ia i tēnei whenua rerekē, ā, ka whērā hoki a Verus. He hononga pea tō tēnei ki te reo i rangona e Verus i roto ahi nō te pokanga o ōna raho. And I heard a voice answer his call. Kāore a Verus i te maumahara ki ngā kōrero a te reo rā, engari kei te mōhio te ruahine whero. Me puta ngā kōrero mō Melisandre rāua ko Verus, ā, me hura hoki ngā kōrero i puta i te reo rā.
My lady. I have to die in this strange country. Just like you. Tuawhitu, te hui tahi anō a Jon me Arya. You shouldn't have run from the guards. I didn't run.
You never had the guards. Ka rua rātou e noho wehe ana, ka hui tahi anō a Aria rātou ko Sansa me Bran i te kaupeka whitu. E tāria tonutia ana ētahi atu hui Stark. Ahakoa kua hui tahi a Jon ki a Sansa, kua ua atu te wā nō tana hui atu ki a Bran me Aria. Ahakoa he kōrero nui tā Bran mō tōna tuakana, e hīkaka ana mātou te hui tahi a Aria me Jon. His last name isn't really Snow. It's sad. He kōtiro tonu a Aria i te takohatanga o Needle e John i mua i tana wehenga i te kaupeka tahi. Stick 'em with the pointy end.
Kāre e kore ka tumeke a John i tā Aria karawhiu i te hoari. He whai i tērā whakaaro me pakanga tahi te tokorua nei hei mātaitanga mā tātou. Tuaono te pakanga a ngā parata Clegane. Kare anō pea kia whakaritea, heoi anō, te tūmanako, ka kitea te tutūnga o te puehu i ngā parata Clegane i te kaupeka waru. Hei tā te kōrero, ka pakanga ngā parata a Gregor the Mountain raua ko Sandor the Hound Clegane mō te hemo tonu atu. Ahakoa tā rāua pakanga i te kaupeka tahi, i kotia wawetia, nō reira, kāore tētahi i toa.
Stop this madness in the name of your
No taua wā, ka nui ake a Mountain nā ngā mahi whakaraweke a Qyburn. Ka tae e ngā ringa tonu o te Mountain tētahi upoko te koti. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu, me uaua ka ora tonu tētahi o te tokorua i muri mai i tā rāua pakanga. That's not how it ends for you, brother. You know who's coming for you. You've always known. Tuarima, te hinganga o Cersei. Āe, i pai te mātaki i te matenga kino o Joffrey Baratheon rāua ko Ramsay Bolton, heoi, me pērā hoki ētahi atu.
That doesn't make sense. Gold will be their crowns. Gold, their shrouds.
Ka rawe, mēnā ka mate a Euron Greyjoy i ngā ringa o Yara, o Theon rānei. Ko te tangata mana nui e ora tonu ana ko Queen Cersei. Te ahua nei, i riro ōna whanonga pai i te taha o āna tamariki, me te aha, kei te mōhio a Jaime, hei āpiti atu ki tana whakarere i tōna tuahine i te kaupeka whitu, he tīwhiri e kitea ana me te tohu atu māna pea a Cersei e kōhuru.
I don't believe you. Hei tauira, i tēnei kāpeka, ko Jaime kei ngā matimati, ko Cersei kei te kakī. You afraid of me?
Should I be? Tuawhā, te ngaki mate a Arya.
Your list. Of people I'm going to kill. Ki te kore a Cersei e kōhurutia e Jaime, kei te rārangi kino o Arya te Queen of Westeros, kāore he aha ki a Arya te hua o te Clegane Bowl kua waiho kē ia i te Hound kia mate atu.
Kill me.

I have to die in this strange country. Kite ana tā Aria ki a Walder Frey, me mataku te katoa. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. Tuatoru te pakanga nunui. I pōhēhē te nuinga me uaua kāeke ngā tukinga ki Taumata i tua atu i pakanga i Blackwater. Engari, mēnā ka whakaarohia te parekura i Hardhome, Te Pakanga o Ngā Pōrero me tā Danarius Kōkiritanga ohorere ka kite tātou ka eke ki taumata kē atu ngā kaupeka hou katoa. Me eke te pakanga nunui me te taenga mai o Takurua. Kei te Night King of Viserion, nō reira me kite tātou i te pakanga tio, i te pakanga ahi a tētahi, a te katoa rānei o ngā tarākona. Ka haria e te māmā o ngā tarākona a Rhaegal me Drogon ki te pakanga, me hari hoki e ngā Starks ngā wūruhi. I marry it's me. Arya. Tuarua te whakapapa tūturu o Jon. I whakapūmau te whakakapinga o te kaupeka whitu i tētahi o ngā tino kōhumuhumu e rere haere ana. Ko Jon Snow te tama a Lyanna Stark rāua ko Rhaegar Targaryen.
Jon isn't really my father's son. He's the son of Rhaegar Targaryen and my aunt Lyanna Stark. He was born in a tower in Dorne. Kāore anō tētahi kōrero kia tae atu ki a Jon rāua ko Daenerys. He hūiki i tā rāua noho tahi ināianei i te mea ko Jon tōna matua kēkē, ko ia hoki te kaiwhakakapi tika i te torona. He's never been a bastard. He's the heir to the iron throne. He maha ngā ara ka taea mēnā te rongo ka tae ki a rāua. Ahakoa te aha, e whakapae ana mātou ka eke tarākona a Jon nā tana hononga ki a Drogon. I mua i te huranga o te tino, anei ētahi atu hei mihi. Te hokinga mai o ētahi kiripuaki kua roa e ngaro ana. I never got to have a mother, but Marcella did. She was mine. And you took her from me. Why did you do that? Ko Aria me Whites. Ka hui anō a Aria me Gendry.

We'll do it together. You have my word. E tika ana kia eke tarākona a John nā te mea he tarākona hoki tā te Night King. Me pakanga te tokorua nei i te whenua, i te rangi rānei. Kua rō tēnei pakanga a Tāriana nō tō rāua tūtakitanga tuatahitanga i te kaupeka rima me tērā i tua i te pakitara i te kaupeka whitu. I ngā rā o uki, i pakanga ngā White Walkers me ngā tāngata i te pakanga o te awatea. Kua rite te Night King mō te Pakanga Tuarua i te hinga haere o te pakitara, ko John Nuiho pea te whakautu.